Сәлам дуслар! Мин Алсу Сибгатуллина булам. Мин бизәнү әйберләре остасы. Бизәнү әйберләрен мин 8 елдан артык ясыйм. Иң башта ул минем декретка чыккач, шундый бер юангыч кебек кенә иде. Буш вакытымны гына бүлә ала идем, чөнки балалар кечкенә булганда үзеңне тулысынча шушы шөгыльгә биреп булмый. Ә инде соңрак тартылгач, шөгылем хоббидан, гади хоббидан гына Яраткан эшемә әйләнде. Кечкенә чактан ук шундый матурлыкка омтыла идем. Һәрбер кызлар кебек инде бөтенесе кечкенә чакта әниләренең төймәләрен, әбиләренең балдакларын, йөзекләрен киеп йөргәннәрдер. Мин дә нәкъ шулай ук. Шуңа күрә шушындый бизәнү әйберләренә омтылышым кечкенәдән иде. Һәм инде үскәч мин дә шундый матур-матур әйберләр ясаячакмын диеп шулай хыялланып йөри идем дә хәзер үсеп, югары белем алгач кына, кияүгә чыгып Балалар тугач кына менә шушы кечкенә вакыттан ук килгән хыялымны тормышка ашырдым һәм чыннан да үземнең ясаган эшләремне яратам үз шөгылемне үз һөнәремне яратам үземне мастер буларак остаз буларак үстерергә тырышам күп кенә яңа техникаларга үзем өйрәнәм һәм инде менә күрә аласыз татар милли юнәлешен алдым соңгы вакытта ә, менә бу изү Ул э, безнең гадәти әбиләребезгә хас булган изүгә бик бик ошамаган, чөнки бу минем э, яңача материаллар кулланып, яңача техникалар кулланып, безнең э, хәзерге заманга адаптацияләштергән изүнең төре. Аны икенче төрле калия дип әйтсәк тә була, ләкин төсе буенча да инде бу изүнең татарныкы булуына бернинди шик тә турып туарга тиеш түгел. Ә менә бусы мин ясаган чулпылар. Алар инде пайка ысулы белән ясала, махсус паяльник белән. Менә шушы пыяла стразалар җыела. Һәм инде минем чулпыларымның тагын бер кызыклы бер өлеше бар. Аны менә бу резинкаларын алып, швензлар беркетеп, алка кебек тә киеп була. Кулдан җыйганга алар бик җиңел. Чәчтә дә йөртергә, колакта да йөртергә бик җайлы. Мин ә, төрле техникалар кулланам, аларның төб ә, ике техника, пайка һәм чигү. Шушы ике техника белән бизәнү берләрен ясыйм. Ә, менә шушы эшчәнлегемнең башында мин төрле бизәкләр ясыйдым. Брошкалар, йөзекләр, таҗлар. Ә, мин дә оста кебек үземне эзли идем. Һәрбер художник үзен башта эзли аннары үзен тапкач үзенә ошаган юнәлеш алгач ул шушы юнәлештә үсә бара ничек итеп мин татар милли бизәкләре юнәлешенә кереп киттем минем иң якын дустым бар гөлнара нурмөхәммәтова ул миңа өч ел элек әйткән иде алсу менә казан без әле мәскәүдә тора идек Ә, Алсу Казанда менә шундый татар милли культурасы юнәлеше көчәя бара. Күп кенә дизайнерлар шушы юнәлешкә мөрәҗәгать итә дигәч, әйдә син дә берәрсе ясап кара әле дигән иде. Ә мин бөтен экспериментларымны мин шушы якын дустымда куя башладым. Яңа чулпыларында, иң беренче чулпыларымны да аңа ясаган идем. Ә, Беренче тестовый изүләремне дә аңа ясап биргән идем. Аннан соң инде шул фотографияләрдән дуслар күреп, ә, Күп сораулар килә башлады. Шуннан соң инде заказга татар милли юнәлешендә булган бизәкләрне заказга эшли башладым. Хәзер инде мин күп кенә татар эстрадасы артистлары белән дә бергә эшлим. Иң күп эшләгән кешем ул Гайнуллина Мәдинә. Аның Бик күп кенә сәхнә образларына без стилистлар белән бергә коллаборациядә алар киемнәр әзерләп, мин шушы киемнәргә аның образларына туры китереп, бизәнү әйберләре ясадым. Һәм инде бер мәлне миңа э, Инстаграмга шундый бер хат килде. Сез татар милли бизәнү әйберләрен ясыйсыз, ләкин сезнең әйберләрегез бер дә ошамаган бит. Менә монда безнең әбиләрнең менә шундый чулпылары булган, сезнең менә шундый бер дә ошамаган дип язганнар иде. Мин моңа әлбәттә бер дә үпкәләмәдем, чөнки әйе, минем әйберләрем без теге өйрәнгән тарихи китаплардагы кебек түгел, чөнки минем андый максатым да юк. Минем максатым элеккеге милли әйберләрне заманча адаптацияләштереп, яңачалыклар кертеп, яңа техникалар кулланып, яңа бер юнәлештә үсүен. Шуңа күрә менә күрә аласыз яка чылбыры. Ул да әлбәттә формасы инде теге безнең әбиләр кигән яка чылбырларына ошаган, ләкин монда фирүзә ташлары кулландым. Элеккеге эшләнмәләрдә стразалар кулланмаганнар бит инде. Безнең бит инде калфакны ничектер Аерым калфакны чәчкә яулыкка беркетәләр, ә мин менә кызларга җайлырак булсын өчен аларны иң баштан ук менә шушындый ободокларга тегәм. Һәм чыннан да минем клиенткаларым бөтенесе дә рәхәтләнеп кия, ул баштан да төшми, аны җайлы тиз-тиз генә киеп куярга була. Шулай ук менә түбәтәй. Түбәтәйне дә, түбәтәй турында да аерым әйтәсе килә. Минем түбәтәйнең бер бик зур кызыклы үзенчәлеклеге бар. Ул минем тоташ пайкадан ясалган. Ул шундый үзе Э, корона кебек точ кебек ә үзе түбәтәй формасында гадәттә бит безнең түбәтәйләр шундый бәрхәт тукымадан тегелә ә минеке менә шундый һәм шушы түбәтәйләрем дә бөтенесе ободокта чөнки кигәндә тиз киярлек булсын һәм җайлы киярлек булсын һәм баштан төшмәсен чираттагы заказны башкарам шундый каурый формасындагы брошка ул безнең яшел төстә була шундый безнең махсус кияргә Бераз аркага җайлырак булсын өчен махсус инструментлар бик күп алырга туры килә. Эшнең җайлылыгы да бик мөһим. Эш җайлы барса, бизәнү әйберенең сыйфаты да югарырак була. Материаллар ул аерым олы-олы тема. Аларны табу, аларга заказ бирү, аларны исән-имин кайтарттыру безнең почталар аша. Ул да шундый бер зур эш. Һәм инде Акча ягыннан очсыз әйбер түгел, чөнки һәрбер останың үз тикшерегән поставщиклары бар. Шул поставщиклар белән генә эшлисең, аларның сыйфатларын инде мин еллар буе тәҗрибә рәвешендә тикшердем. Брошканы мин брошкаларны чигеп ясыйм. Ул бик катлаулы, пайкага караганда чигү эше бик күп вакыт ала. Чөнки һәрбер төйбәне, һәрбер сәйләнне аерым-аерым шайтып тегеп беркетергә туры килә. Менә хәзер брошканы ясар алдыннан без аның рәсемен фетрга төшерәбез. Фетрның каты булуы мөһим, каты булганда безнең брошка шундый форманы тота торган була. Аннары без менә шушы контурлар буенча Менә бу материал шундый кечкенә генә пружинага ошаган канитель дип атала. Бу канитель Индиядә ясала. Индиядән э, кибетләр кайтарттыралар инде. Менә шушы кырый-кырыйлап контур буенча без шушы канитель белән тегәбез. Шушы канитель белән теккәндә безнең брошканың рәсеме э, төймәләр белән чиккәч шундый ачык була, кырый-кырыйлары матур күренә торган була инде. Аннары шу канителне тегеп бетергәч, шушы эчендәге урыннарны төймәләр, сәйлән, стразлар белән тутырабыз. Ансы инде оста ничек уйлап чыгара дизайнын, шулай эшли. Менә мин чынлап әйткәндә бер кочанда бернинди мастер-класслар сатып алганым юк. Бернинди курслар да сатып алганым юк. Э, үзем э, үзем дә курслар ясамадым әле, вакытым гына юк. Ләкин мин бушлай марафоннар күп итеп уздырган бар. Инстаграмда, туры эфирларда э, кызларны менә тож ясарга өйрәткән идем, Хюрем Султан стилендә. Аннары брошка ясаган идек яңа елга, олкалар ясарга өйрәнгән идек. Ә үзем бернинди мастер-классларда алмыйм, чөнки мин бөтенесен бөтенесенә үзем төшенергә яратам. Пайканы ничек өйрәндем? Хәзер пайка буенча бик күп кенә осталар видео дәресләр саталар. Мин аларны махсус алмадым, миңа үземә кызык иде. Ютубтан сакаллы бабайлар, радиоприборлар паять иткәннәрне карап, мәйтәм, ну, бер бер бер бер бит инде. Шуларны үзем ясап карап, Шулай иттереп пайканы өйрәндем. Инстаграмда бит инде э, бизәкнең бөтен матурлыгын күрсәтер өчен видео төшерәм. Утларны шунда көйләп, бөтен ялтыравыкларын күренсен өчен дә. Һәм еш кына инде минем балалар һәрвакытны янымда. Әлдә ярыйм әйтәм, Инстаграмда музыка коеп була хәзер. Берсендә шундый бер подборка ясаган идем. Э, видео шундый э, музыкальный ряд куймыйча видеолар төшергән. Һәрберсендә әней аш эсе килә аны су шалар бөтен видео шундый менә бер видеода тыныч төшергән видео юк инде әллә рәмәйтә музыка бар сезнең каналыгыз тамашачыларына ә, момык энҗе урысчасы хлопковый жемчуг дигән материал турында ә, бераз сөйләп китәсе килә чөнки ул материал турында кызлар бик белмиләр аларны мин оста буларак әйтәм аңлатам Кайбер осталар да ул материал турында белми икән дигән фикергә килдем соңгы сөйләшүләрдән соң. Шуңа күрә бераз сөйләп китәсе килә иде. Мамык инҗе ул японлар тарафыннан уйлап чыгарылган шундый материал. Аның эче чын мамыктан Шундый мамыктан шариклар ясала. Ул шариклар Э, шарлар махсус бер буяу белән каплана шундый перламутр төстә һәм инде менә шушындай күрәсезме тамчы формасында менә бу төймә ул бик җиңел шуңа күрә э, мамык инжины күбрәк зур итеп ясыйлар һәм шундый зур булуына карамастан мәсәлән менә бу төймә ул бит бик зур әгәр дә ул чын энҗе булса ул бик авыр булачак менә менә бу чын энҗе төймәсе белән чагыштырганда аны менә тотып карасаң сизелә менә бу кечкенә төймә бу олы төймәдән күпкә авыррак Шуңа күрә мамык энҗедән ясалган бизәнү әйберләре алар бик җиңел. Һәм инде хатын-кызларга олы-олы алкалар ясаганда да аларны кияргә бик җиңел. Хәзер инде шушы мамык энҗе популярлаша, аны күп кенә осталар куллана үз эшләрендә. Менә мин дә сезгә хәзер шушындый алка ясарга өйрәтмәкче идем. Беренче карашка ул шундый авыр кебек тоелса да, ләкин аның эшләве бик җиңел, җаен белсәгез. Безнең хәзер менә шушы мамык энҗене менә бу пин дип атала торган шундый әйбергә утыртабыз һәм инде мамык энҗенең шундый бер ягы бар аның эче мамыктан ясалганга кайберләренең шундый тишекләре зур булырга мөмкин мәсәлән менә бусынакай имән һәм менә безнең пинның менә бу түгәрәге батырга мөмкин шуңа күрә ул батмас өчен без менә шундый кечкенә генә төймә белән беркетәбез

Ул пластик түгел, ул шундый махсус кристалдан ясалган, шуңа күрә күп кенә ел киеп йөргәндә дә бизәнү әйбере үзенең төсен югалтмый. Бик сыйфатлы материал һәм дә бик кыйбатлы. Менә аның зурагы шундый ал төстә. Күрсәтер өчен генә куйдым инде. Хәзер менә шушы Сваровский төймәсен өскә куябыз да пинны менә бу очын түгәрәкләтеп элмәк ясыйбыз аның эчендә плоскогубцы һәм круглогубцы дигән инструмент кулланабыз Элмәк ясар өчен без пинны баштан 90 градуска борып куябыз. Артык койрыгын кусачка белән кисеп алабыз. Аннары кругла губсы белән түгәрәкләтеп шундый элмәк ясап куябыз. Менә безнең алканың аскы өлеше, беренче өлеше әзер. Хәзер менә шушы уртанчы төймәне җыябыз. Шундый ук пин, ләкин инде безнең бу пинның очында түгәрәк булгач, монда безнең элмәк

Безнең элементлар әзер, хәзер аларны җыярга гына кирәк. Менә бу швенза дип атала. Э, үз эшемдә мин югары сыйфатлы швензлар кулланам, чөнки начар сыйфатлы швензлар кулланганда колаклар бозыла, йөрергә авыр була. Безнең шундый гади генә, ләкин бик матур алкабыз әзер. Бизәнәй бөрі ясаганда иң күп вакыты җыю да түгел, чигү дә түгел, ә уйлап табу аның. Менә кайбер вакытта берәр артист, мәсәлән, шалтырата менә шундый күлмәккә шундый образ берәр артистларга бит яңа тер кирәк ул беркемгә дә булмасын кабатланмасын менә Мәдинә Гайнуллинның бер образына әллә ике атна уйлап йөрдем инде. Менә йөрисең, теге э, башка фотографияләр карыйсың, башка дизайнерларын карыйсың, теге илһам эзләп йөрисең, аннары кылт итеп башка төшә, тиз генә ясап куясың, аннары уже процессы тиз китә. Ну, менә артистларга уйлап табуы бик кыен. Инстаграмда бер хатын яза. Бер кеше язгач, син инде баштан аккаунтына кереп карыйсың, Ниндирәк кеше микән, ниндирәк шөгыле микән, бәлки артистр, бәлки җырчыдыр инде. Юк, бу гади генә ханым, хуҗабикә, медсестра булып эшли бугай. Ул миңа сорый, миңа ди бик зур корона кирәк ди. Хөрем Султанныкы кебек ярармы икән? Ә, зур коронаның да шиге бар. Менә максимальный 8 сантиметр булганда, ул шундый җайлы гына башка утыра. Мин инде моңа рәсемнәр ясап, менә 8 сантиметр Юк, юк, ди, сез мине аңламадыңыз. Миңа бик зур корона кирәк, ди. 16 сантиметр булсын, ди. Ярар, мен әйтәм, ә сез мен әйтәм, берәр миңа бит белергә кирәк. Әгәр дә берәр чарага булса, бәлки аның костюмы бардыр. Миңа бит төсен дә уйларга кирәк. Мин ул вакытта костюмның фотографиясен сорыйм, чөнки үземнең фикерләремне, үз тәкъдимнәремне шул күлмәккә карап әйтә алам инде. Юк, юк ди, мин беркая да йөрмим, мин беркая да выступать та итмим ди. Мин өйдә генә киеп йөрим ди. Ирем шулай итеп бүләкләр ала. 16 сантиметрлык зур корона ясадым мин аңа. Җибәрдем. Ире аңа туган көн итеп бүләк итеп ясаган инде. Наша өйдә киеп йөри ул. Үлеп яратам ди Хюрем Султан киноларын. Менә шаккаттым, ләкин менә Э, шаккаттым теге яхшы формада шаккаттым сокландым мин ул ханым белән аннары инстаграмда кереп карагач инде аның башка төрле мастерлардан да шундый таҗлар заказывать итә икән ул ә без кайбер вакытта и мин моны кая кием инде мин моны кая кием инде бер кая да бармыйм дип йөрибез ә кеше менә өйдә дә ире өчен матур матур киенеп йөри икән